जय मिथिला जय जानकी स्वागत अछि अहाँ सबके हमरा चैनलमे आओर ओझका एहि वीडियोमे हम मधुश्रावणीके रवि दिनक कथा देबऽ जा रहल छी एगारह दिनका कथा एखन तक हम एहि साल दऽ देने छी आओर आइ रवि दिनक कथा देबऽ जा रहल छी ई जे रवि दिनक कथा होइ छै ई जे कोनो दिन रवि पड़ै छै मधुश्रावणीमे ओहि दिन सुनल जाइ छै आओर साथमे जे जतेक दिन अछि आइ छठम दिन छी तऽ छठमो दिनका सुनब आओर अगर रवि पड़ि रहल यऽ तऽ रविओ दिनका सुनि लेब तऽ जतेक रवि आएत ओहिमे ई रवि दिनका सुनि लेब आओर कएक बेर पनरह सोलह दिनका चौदह दिनका पन्द्रह दिनका मधुश्रावणी व्रत भऽ जाइ छै किएक तऽ एतऽ तऽ कथा तऽ तेरहे दिनका देने छै आओर एक रवि दिनका देने छै तऽ पन्द्रह दिन भऽ जाइ छै तऽ एक्स्ट्रा दिनमे सेहो ई कथा सुनल जाइ छै आओर जे किछु रवि दिन पड़ै छै तऽ तै दिन ई कथा सुनि लिऽ तऽ आइ रवि छियै तऽ आइ हम ई कथा देबऽ जा रहल छी तऽ चलू सुनै छी मधुश्रावणीके रवि दिनक कथा पतिव्रता सुकन्याक कथा एकटा राजा छलाह। हुनका संतान नहि छलनि। संतान लेल ओ चारिटा विवाह केलनि। सभसँ छोटकी रानीसँ एगो कन्याके जन्म भेलनि। ओ परम सुन्दरी आ सुशील रहथि। नाम राखल गेल सुकन्या। सुकन्याक स्वभाव तेहेन छलनि जे चारू माय हुनका खूब मानैत छलि। राजा सेहो सुकन्याके बड़ मानैत छलाह। जतए ओ जाइथ सुकन्याके संगे नेने जाइथ। एक दिन राजा भोर में टहलक लेल निकलला। हुनका संग बहुत अमला सब छल। संग में सुकन्या सेहो रहथिन। राजा हास्य विनोद करैत जा रहल छलथि। सुकन्या एक पोखरि लग टहलैत छलि। ओ देखलनि जे एकटा दिबराक भीड़ जकाँ किछु छै। ओहि में दूटा किछु चमकै छै। हिनका उत्सुकता भेलनि। ओ चमकैत वस्तु पर जे की थिकैक अपन आङुरसँ ओहि चमकैत वस्तुके खोधलनि खोधलासँ हुनका आङुरमे सोनित लागि गेल तखन ओ एकटा काठीसँ ओकरा खोदि देलनि ओहि चमकैत वस्तुसँ सोनितके धार बहऽ लागल तखन सुकन्याके डर भेलनि ओ आओर ओ तुरन्ते ओतऽसँ भागि गेली ओइ दिबराक भीड़ मे एक मुनि तपस्या करैत छलाह आ चमकैत वस्तु हुनकर दुनू आँखि छलनि। काठी भोंकला सँ हुनकर आँखि फूटि गेलनि। ओ दर्द सँ चिचिया उठलाह। भीतर सँ राजा, राजा कहि क शब्द आयल। राजा ओतय गेलाह आ सभ किछु देखल। एक मुनि तपस्या करैत रहथि आ हुनकर शरीर पर दिबराक भीड़ भ गेल रहै। आँखि। टा देखाइत छलै सेहो सुकन्या केँ बचपना सँ फूटि गेलै। राजा राजमहल आबि अपन ज्योतिष पंडी केँ बजेला आओर हुनका सँ बात केलनि। पंडित सभ कहलखिन जे मुनि केँ आँखि फूटि गेल छै। ई बड़ गलती भेल। मुनि सँ क्षमा याचना कयल जाउ। राजा ओहि मुनि केँ ओतय गेला आ क्षमा याचना केलनि। राजा कहलनि जे हे मुनि हमरा कन्या सँ बड़ पैघ अपराध भेल। कृपया क्षमा कयल जाउ। मुनि कहलनि अहाँ केँ बेटी हमर आँखि फोड़ि देने छथि। आब हम आन्हर भऽ गेलहुँ अहाँ अपना बेटीके हमरा कुटीमे छोड़ि दिअ ओ हमर सेवा शुश्रूषा करती तऽ राजाके मुनिके वचन सुनि बड़ दुख भेलनि ओ राजमहल आबि खटबास लऽ लेलनि एकटा बेटी छलनि ओहो मुनि माँगि रहल छनि राजा सब वस्तुक संग राजकुमारीके विदा करबाक तैयारी केला किन्तु सुकन्या किछुओ संगमे नहि लेलनि ओ नीक वस्तु आ आभूषण उतारि देल आ वनफूल पहिर सभसँ मिल जुलि कऽ मुनिक आश्रम विदा भेली ओतय जा ओ मुनिक सेवामे मन लगा कऽ करय लगली सुकन्या प्रतिदिन स्नान करबाक लेल गंगाजी जाथि एक दिन रास्तामे हुनका अश्विनी कुमार भेटल अश्विनी कुमार सुकन्यासँ पूछल जे अहाँ राजाक बेटी छी अहाँ असगर कतय जाइत छी सुकन्या सभ बात हुनका कहलखिन अश्विनी कुमार सुकन्याके सुन्दरताके वर्णन कयल आ कहल जे हमरासँ विवाह करू सुकन्या हुनकर वचन सुनि तमसा गेलखिन कहलखिन हम सती छी हम श्राप देब तऽ अहाँ भस्म भऽ जायब फेर एहन कथा हमरा नहि कहू अश्विनी कुमार हुनका सँ कहलनि, यदि अहाँ मुनि केँ हमरा संग गंगा मे स्नान करेबनि त ओ हमरे सनक सुन्दर भ जेताह। दोसर दिन सुकन्या मुनिक संग गंगा स्नान करबाक लेल गेली। तीनू गोटे गंगा मे एकहि संगे डुबकी लगेलनि। अश्विनी कुमार आ मुनि एकहि रंग भ गेलाह। सुकन्या केँ दुनू केँ चिन्हबा मे कठिन भेलनि। ओ असमंजस मे पड़ि गेली। तखने हुनका मोन पड़लनि जे देवता केँ पिपनी नहि खसैत छै। ओ तुरन्त अपन स्वामी मुनि के हाथ पकड़ि लेलनि। अश्विनी कुमार त चाहैत छलाह जे ओ धोखा सँ हमर हाथ पकड़ि लेती त हम हुनका सँ विवाह क लेब। किन्तु हुनकर विचारल बात मोने रहि गेल। सुकन्या प्रसन्न भ अपन देवी-देवता के प्रणाम कयल और अपन स्वामी के देखि प्रसन्नता भेलनि और मुनि के संग सुख सँ रहय लगली। किछु दिन बितला पर सुकन्याक माय क मोन पड़लनि जे सुकन्या असगर वन मे छथि। वन मे। बाघ सिंह आ कतेक तरहक हिंसक जानवर सब रहैत छैक एहिसँ हुनका मोनमे कतेक तरहक आशंका होमऽ लगलनि बूढ़ा तपस्वी सेहो मरि गेल हेता एक दिन राजा रानी सुकन्या के खोज खबरि लेबाक लेल वन गेला ओ देखलनि जे राजकुमारी सुकन्या बड़ सुन्दर पुरुष के संग रहैत छथि हुनका सबके मन मे भेलनि जे आब ई ओहि बुढ़बा तपस्वी कऽ छोड़ि एकरा संग रहैत अछि। सुकन्या अपन माय-बाप केँ देखलनि, हुनका सभ केँ सत्कार केलनि आओर अपना घर बजेलनि। माय कहलखिन, हम अहाँ कऽ ओतय नहि जायब। अहाँ हमरा सभ कऽ नाम हँसा देलहुँ। सुकन्या कहलनि, ई सभ अहीं केँ आशीर्वाद भेल। अहाँ सभ जखन सभ बात सुनब तखन विश्वास करब। जखन ओ अपन जमाय सँ सभ बात सुनलनि तखन विश्वास भेलनि सुकन्या निर्दोष छथि। हिनका पर बेकारे कोनो तरहक शंका केलहुँ राजा रानी प्रसन्न भऽ अपन महल एला राजा अश्वमेध यज्ञ केलनि ओहिमे बेटी जमायकेँ बजेलनि देवता सभकेँ सेहो निमंत्रण देलनि देवता सभ एक पाँतीमे भोजन करय बैसला ओहिमे अश्विनी कुमार सेहो भोजन करय लगला मुदा देवता सभ हुनका एक पाँतीमे बैसय नहि देबय चाहैत छलथि राजा कहला सुनला पर खाए देलखिन आब खुशी खुशी सब बेटी जमाई के आशीर्वाद दैत अपन अपन घर गेला और सुकन्या खुशी पूर्वक रहऽ लगली मुनि कुमार के संग तऽ ई छल मधुश्रावणी के रवि दिन का कथा जे कोनो दिन रवि दिन पड़े रवि पड़े ओहि दिन ई कथा सुन लेब और आइ हम ई कथा सुना रहल छी आइ रवि छियै तऽ आइए अपलोड हैत आशा करै छी वीडियो अहाँ सबके पसन्द आयल हैत एखन तक अगर सब्सक्राइब नहि केने छी तऽ कऽ लेब किएकि तऽ हमरा चैनलपर अहाँके सब पाबनि तिहारके समय पूर्व जानकारी आओर सब कथा सेहो भेट जायत आओर अगर कोनो पाबनिसँ रिलेटेड जानकारी चाहै छी तऽ अहाँ कमेंटमे कमेंट करब तऽ ओहो उत्तर भेट जायत तऽ मिलै छी अगिला वीडियोमे तामे तक जय मिथिला जय मैथिली